איז דא אינגעלייט נאך די חתונה ניסעלעך, כ'ווייס נישט, מיינט ניסעלעך קליינע קעפעלעך, שטייט און צעגערט דעם ווייב, טריגערט איר, לאזט איר נישט מנוחה, טוט דיך אן א סענטימעטער ווייניגער אזוי, אז אפשר כ'וועל גיין אין גאס און אפשר וועט מיינע חברים העלן זעהן אז איך האב אזוי און אזוי. האסט א וואוילע ווייב, דאנק גאט, דאנק דעם אייבערשטן אז זי איז א וואוילע פרוי, דאנק דעם אייבערשטן אז זי איז א צניעות'דיגע פרוי, ווען דו קומסט מיר, כ'דענק אין אומאן א צוויי יאר צוריק קומט צו מיר א אינגערמאן פון ארץ ישראל, פון יבניאל קומט מיר א אינגערמאן און סתם אזוי, א שייגעצל רופט מען אים, און אין לשון קודש זאגט אים דער ראש ישיבה. תתפללו לי, זיי מתפלל פאר מיך, מיין ווייב גייט נישט סנוזיג אנגעטון, הייבט אן גיסן טרערן, זי באדערט מיך, זי באדערט מיך, זי וויל נישט הערן וואס איך זאג איר, איך האב שוין קינדער, איך קען איר נישט אפלאזן, איך וויל איר נישט אפלאזן, איך האב איר ליב און זי האט מיך ליב, אבער זי גייט אנגעטון פריצות'דיג, וואו, דאס איז א צרה, דאס איז א צרה. דאס דארף מען שוין זען וויאזוי מען רעדט מיט א פרוי, שטאטערליך, שטאטערליך, מען דארף רעדן, מען דארף וויסן וויאזוי צו רעדן, יא, מען דארף וויסן וויאזוי צו רעדן, מען קען נישט זיין א שארפע מענטש, האקן קעפ, ניין, אראפ, אוועק, געענדיגט, מען דארף וויסן וויאזוי צו רעדן, שטאטערליך, שטאטערליך, מען קען אלעס פועל'ן, מען קען אלעס פועל'ן ביי א ווייב, אלעס קען מען פועל'ן אז מען גייט שטאטערליך. שטייטלעך, און די זעלבע זאך פארקערט, א פרוי קען אלעס פועל'ן ביי א מאן, אלעס! אז מען גייט שטייטלעך, א פרוי נאך סאך מער, די חזל פארציילן, קוק אריין אין מדרש רבה פרשת בראשית, מעשה, ס'איז געווען א מעשה, א חסיד האט חתונה געהאט מיט א חסידא, א מציון פון א ישיבה האט חתונה געהאט מיט א מצויינת פון א סקול, נישט א מציאה, מען האט זיך געזעהן א ערליכע בחור מיט א ערליכע מיידל, און איז דורך געגאנגען צען יאר זיי האבן נישט געהאט קיין קינדער, האבן זיי געזאגט סתם זיינס חתונה געהאט און נישט האבן קינדער, לאמיר זיך גט'ן און מען וועט פרובירן מיט אנדערע זכותים, און זיי האבן זיך געגט, און דער ערליכער חסיד האט חתונה געהאט מיט א שלעכטע פרוי, און זי האט אים געמאכט פאר א רשע, און די צדיקת האט חתונה געהאט מיט א שלעכטע בחור מיט א שלעכטע מאן, און זי האט אים געמאכט פאר א צדיק, פירט די מדרש אויס, הוואי הכל מן האישה, אלעס איז תלוי אין די פרוי. נו, דארף מען וויסן וויאזוי צו רעדן, אבער שטיין און פייניגן פארקערט? טו דיך אן אזוי און טו דיך אן אזוי און טו דיך אן מער, אפשר קענסטו זיין א משהו מער פראסט אויפן גאס? זאג מיר וואס זי וויל, וואס דו ווילסט ער צו טון פאר דיך? וואס דו ווילסט ער צו טון פאר דיר? גיי פון דער היים, קענט עטס לעבן א שיינע לעבן אויפן גאס? וואס ווילסטו? ביסט דאך א קליינע יונגעל, א קליינע קעפעלע.